мәсәлән, чарага. Ул инде ниндидер бер җанлану, үзенчәлекле җанлану барлыкка килә. Менә шундый булганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Мишәр ансамбленең 30 елдан артык тарихы бар. Менә бүгенге көндә күпме кеше йөри ансамбльгә, күпме кешегез бар сезнең? Безнең санау буенча дип әйтәм инде точно иттереп, но бездә ике ике состав, бер состав инде ул безнең олылар составы. Ул составка безнең әбиләр керә инде дип әйтим әле. Әбиләр дә ничек дип әйтергә инде, үзебез дә шул составка керәбез. Аннары балалар составы бар. Бер 40 кеше, димәк, дип әйтеп була инде бер кырык кеше дип ә әбиләр менә бик актив алар әй бит ник бабайларны да җәлеп итмисез бабаебыз да бар бабаебыз да бар ну күбесенчә безнең конечно хатын кызлар әйе күбрәк хатын кызлар шул менә бабайларда күбрәк булса ул кызыклырак булмыймы бабайлар бит әле ул тоже дефицит хәзерде безнең бер зәкияви э, пока бар инде ну Өмет бар, Алла кушса, киләчәктә муш бабайлар күбрәк килерләр. Менә ерак юлларга йөрисез, өлкән яшьтәге иң олы э, апаның яше ничәдә? Иң олы минем әни була инде ул. Иң олы әнигә безнең 74 яшь. Әни хәзер безнең белән әле кая төшеп китсәк тә любой Сез җиргә бөтен безнең семья белән чыга. чыгып китәсез Әй, инде. бөт- бөтен семья белән. Балаларны Аннан гына калдырасыз да? Э, Олы малай да шунда шул теге казанда кайный ул безнең бит әле мишәр ансамбле түгел безнең тагын тамчы ансамбле әйе мин э, үзем сәнгать мәктәбендә э, хор бүлеге алып барам шунда шулай безнең бер егермегә якын бала йөри без инде э, хор бүлегендә тамчы ансамбле оештырып җибәрдек балалар ансамбле шунда безнең шулай ук үзебезнең татар җырларын татар биюләрен өйрәтәбез Шулай ук инде Мишәр ансамбле составында менә концертларга чыгабыз. Әле күптән түгел генә менә Яңа Ульян шәһәрендә булып кайттык. Шыгрым тулы зал белән. Шаугыр килеп төшә син сез әйбәт. Бик матур концерт куеп, рәхәт әйләнеп кайттык. Илдус, менә без сиңа Татарстанның атказанган артисты исеме бирүен бик озак көттек. Һәм без аны, ничек дип әйтим икән, теге бик дулкынланып, рәхәтләнеп каршы алдык. Әле Алла бирсә яңадан яңа үрләр яуларга насыйп булсын сиңа. Без инде татар тамашачысы сине Хәния белән бер группада җырлаганын да э, беләбез. Менә Хәнияне искә алып китик әле. Менә ниндирәк җитәкче иде ул? Хәния апа урыны җәннәттә булсын, я Раббым. Хәния апа бик яхшы кеше иде. Мин Хәния апа белән бер ел Рәсәйне әйләнеп чыктык. Теге Рәсәйнең бөтен төбәкләрендә булдык, Себергә кадәр җиттек. Хәния апа инде ул беркайчан да Үзенең менә эшчеләренә, мин бит инде аның кул астында эшләгәчтән, аның коллективында булгачтан, аның эшчесе булган все равно. Ул беркайчан да теге орышып, беркайчан да кешенең өстеннән теге йөри торган җәяләрендә теге үз җае белән генә, үз хуты белән генә кешегә җайлап кына әйтә торган шундый безнең ни иде инде ул җырчы иде. Һәм Хания апага рәхмәт әйтәсе килә. Бер ел дәверендә инде мин Хания апаның

моңлы җырларын үзегезнең репертуарга алып, аны халкыбызга җиткергәнегез өчен, кабат халкыбызга бүләк итеп кире кайтарганыгыз өчен. Менә сез икегез дә шәһәрдә укып, Казанда укып, белем алып, кире туган якларыгызга кайтып киткән егетләр. Менә сез канәгатьме туган авылда яшәвегез белән? Әлбәттә. Халык бит ул, ничек әйтергә кирәк, авылны башка төрле представляет. Бездә бит андый авыллар түгел. Бездә бит шәһәр ул. Анда хәзер газыбыз бар, кайнар сулар кергән, сулар чыккан, теге юллар бар, бөтен нәрсә бар. Аллага шөкер. Сездә барып бүке генә юк шәһәрдән аермалы бар. Да, бездә бүке генә юк, бар да бар бездә, дуслар. Шуңа күрә инде рәхәтләнеп яшәп ятабыз. Рәхәтләнеп теге. Монда бит мин Казан 160 километр, менә без бүген сәгать 8-дә чыктык, иртә белән. 2 сәгатьтә монда. Ә бит Мәскәүне, например, Мәскәү шәһәрен алыйк без. Үзләре Мәскәүнең читендә яшиләр, өчәр сәгать эшкә йөриләр. Безгә Әйе. инде Казан шәһәрдә аерым яшибез диелгән. Мин хәзер без теге ике көннең бере Казанда дисәк тә Әйе, була. әйе, Монда әйтә, әйе. машинага утырдык. Хәзер бит заманалар башка теге. Мин аермас идем. Авылда яшәп, шәһәрдә яшәп, авылда яшәүче кеше әзрәк теге, э, нәрсәдәндер, э, ничек әйтергә кирәк, Тыела шикелле. Тыела шикелле нәрсә җитми кебек. Бар да җитә. Без теге рәхәтләнәбез. Үзебезнең балаларыбызга, үзебезнең халкыбызга, үзебезнең теге җырларыбызны өйрәтәбез, җырлыйбыз. Бер Казанда рәхәтләнеп Чувашстан татарлары бер Казанда кайнап, кайнап яшибез. Шыгырданы булсын, Урмае булсын, Тукае булсын, башка авыллары булсын. Рәхәт яшибез, Аллага Әйе. шөкер. Мин шундый Татарча шатланам. сөйләшәсез, татарча җырлыйсыз, үз динебезне тотасыз, әй бит. Бөтен нәрсә, әлбәттә, үз динебезне тотабыз, үз телебездә сатырдатып сөйлибез, цәцәкле цәйнектә чәйне кайнатабыз, чәй Әйе. эчәбез. Аллага Шулай, шөкер. рәхәт, Аллага шөкер. Илдар бит әле син шәһәр кызын да алып кайттың үзеңә иптәш итеп, әй бит, хатынлыкка. Әйе, шәһәр кызы дип, үзе тумышы белән, ничек дип әйтим, Чуашстан Республикасыннан, әтисе дә, әнисе дә, Шыгырдан белән Шишкан авылларында, гомер буе үзләре Свердлов өлкәсендә Екатеринбург шәһәрендә торганнар, яшәгәннәр. Шуннан Шәһәр кызы авылга кайтты, кайтмый бетмәдеме соң? Юк, бик шатланып, чөнки аны аның туганнары, әби, әбиләре, бабайлары яши Бик матур иттереп тормыш итәбез, бер бала тәрбиялибез. Җегете шәп булган, димәк, шәһәрдән авылга кайтып торырлык ул. Ләкин Урмалай авылы инде һәрбер татарның телендә, аны кая барсак та мисал итеп күрсәтәбез без. Менә шулай рәхәтләнеп җырлап яшәгез. Юлларыгыз һәрвакыт ак булсын. Без инде

Без, менә безнең күрүчеләр булса, Мәскәү шәһәрендә, Мәскәү төбәгендә яшәүче татарлар күрүчеләр булса, Алла кушса, без 30 нчы март көне сәгать икедә Асадуллаев йортында, татар мәдәният үзәгендә, Мәскәү шәһәрендә барыгызны көтеп калабыз. Килегез, без барлык җырларыбызны, биюләребезне сезгә күрсәтербез. Алла бирсә, Илдус, син бер матур җырны әзерли тор. Хөрмәтле Караучыларыбыз, бүген безнең Дөнья студиясендә кунакта Чуашстаннан килгән милләттәшләребез, Урмайдагы Мишар ансамбленең сәнгать җитәкчесе Илнар Хисамов һәм Мишар ансамбленең музыкаль җитәкчесе Татарстанның атказанган артисты Илдус Шәйдуллин булды. Ә мин, Гөлназ Шәйхи, бүгенгә сезнең белән саубуллашам, ә Илдус, синнән бер